Daf. Ie? O, ti'n gofyn i gwatsio'i ffilmiau'n seiliedig ar gemau gyfres dwytha? Ydw, na diwrnod gwaetha mywyd i. A fi di bod i rhyl. O.
Wel, ti'm isio gwatsio mwy ohonyn nhw ta? O, na, na, na.

Bach o hwyl?
Nadi, na. Na, dim o gwbl. Does 'na ddim build-up yn y ffilm ei hun, felly pam dylwn i roid un i chi? Mae'r baddies yn troi fyny, yn bug wrth y byd, a'r unig ateb, cicio'r crap allan nhw siŵr iawn. O ran y sêr mawr yn y ffilm, yy, 'di'r boi nath actio'r tad yn Dexter yn cyfri? Na, seren fwya'r ffilm yw'r CGI.

Na! Na! Na! Na! O wel, o le bod ganddon ni deialog top notch i'n cysuro ni. That tattoo, I've seen it before. On a robot and a woman. They both tried to kill me. Oh Jesus.
Ond ma' 'na, coeliwch neu beidio, un peth da am y ffilm.
Mortal Kombat! Wel o leia does dim ffilm gwaeth na hwn, yn enwedig wedi seilio ar beat 'em up.
Street Fighter. Mae'ch holl ffefrynnau o'r gemau i gyd yma, fel y newyddiadurwr Chun Li, Balrog y dyn camera, a'r gwyddonydd Dhalsim. Na, hang on, ma' hwnna, ma' hwnna'n wrong. Oedd y scriptydd mor obsessed efo cynnwys bob un cymeriad nath o ddim stopio i gysidro a ddylien nhw Ond chwarae teg, o le bod nhw wedi cael cymeriad Bison yn iawn? All I want to do is to create the perfect genetic soldier! Gewch chi ddim moesoldeb cymhleth yma, mae hwnna'n sicr. Not for It sucks. These guys are good guys. Like us. Ac mewn ffilm o'r enw Street Fighter, mae 'na lot fawr iawn o saethu gynnau.
Ond os dach chi eisiau gwatsiad ffilm efo Jean Claude Van Damme a Kylie Minogue ynddo fo a ddim yn gallu penderfynu pa un, dwi'n ama does 'na ddim dewis gwell na hwn.
Wel oedd hwnna mor effernol a beth o'n i'n disgwyl. Amser am palette cleanser fi'n meddwl. Be am ffilm ffantasi? efo John Rhys Davies ynddo fo, am foi bach diniwed o'r wlad yn crwydro'r byd efo'i ffrindia yn ymladd Orcs ac ymerawdwr drwg. Lord of the Rings! Ia!
O, hang on, na. In the Name of the King. Felly, sêr hwn, Gimli, Hellboy. Give me the chicken! Argh, argh, argh!
Ray Liotta wedi toddi, rywun sy'n edrych lot fawr iawn fel Burt Reynolds. Shaggy o Scooby Doo ac Jason Statham. Wedi ei gyfarwyddo gan ein hen ffrind Uwe Boll, y cyfarwyddwr gwaetha yn y byd, mae wedi ei seilio ar y gemau Dungeon Siege. Dwi'n meddwl oedd o jyst isio gwneud i Lord of the Rings ei hun, 'sdi. Ia, wel, Tolkien he ain't. When men build lives from honest toil. Courage never fails. Dyw hwnna'n neud dim sens. I'll be proud to have you fight by my side so that I may keep an eye on you. Na hwnna.
When men build lives from honest toil. Courage never fails. Dal ddim yn neud dim sens. Fyswn i'n licio deutha chi sut mae hwnna'n gorffan, ond oedd o'n para dwy awr. Tua awr a 59 munud yn ormod. Felly...
O 'na ni, llwyth o ffilmie arall i gneud. A ma' 'na gymaint mwy o ddewis. Hitman. O ni ddim yn neud hwn eto. Tomb Raider un a dau. Ni ddim yn neud hwn eto.
Tekken. Ni ddim yn neud hwn eto. Doom. Ni ddim yn neud hwn eto.
House of the Dead.
Ni ddim yn neud hwn eto.
Super Mario Brothers. Da ni ddim yn neud hwn eto.